Mrs Jones. Amser i da, o'n i just a dod i ben y dosparthu'r post am y dydd. Mae 8 milltir y dydd yn cadw i'n ffit, credwch chi fi. A gweud y gwir, o'n i'n mynd i fynd draw i'r lam nawr i paratoi am y dydd. Ond, chi'n gwybod, os nag yw hi yn y post, allwch chi canu'r cloch a fydda i'n mwy na hapus i ddod i'ch helpu chi. A shwt i chi de? Fel y boi, Misus Griffiths. Wel, ie, amseru perffeth. Misus Griffiths, sai'n gwybod shwt i chi wneud y cyfan yn rheoli dau fusnes gyda'r gŵr. Mae'n rhaid bod chi mor brysur rhwng fan hyn a'r lan. Wel, does dim unman yn well i fyw na Blaenwaun, ac wy'n dwli ar gweithio yn y post a'r lan. Ac yn y cyfnodau yma, mae'n rhaid i ni i gyd cadw fynd a cario mlaen. E, siwmai John bach, ych chi wedi clywed wrtho fe'n ddiweddar? O, mae'n dda iawn, diolch. Wel, wi'n meddwl, mae'n anodd gwybod, ydyw e? O, Misus Griffiths, dyle fe ddim fod allan fan'na yn ymladd. Dim ond newydd droi'n un ar hugain ma fe. Dylse fe fod fan hyn gyda fi a'i dad. Wel, dwi'n gobeithio gelle di ymuno â ni yn y parti gweu gyda'r WI. Dwi'n gobeithio cael un arall cyn hir. Wel, chi'n gwybod, Misus Jones, dylse chi fod yn browd iawn o John bach. Mae e'n gredit i chi a'r gŵr. Ac, fydden ni'n dwli dod i un o, un o'ch partis gweu chi. O, diolch. Um, dwy ginog, plis. O, i ddawlais. Na, na ge i ddawlais ath Gwen Evans i edrych ar ôl babi newydd i modryb. Ie, yeah, na ni. Mae'n cyd-ddigwyddiad, mae'n ffrind i Minni'n byw na. Hi sy'n rheoli'r siop ddillad, o, oh, ac am y siop ddillad yw i. Gath ei thad, Emlyn Davies, ei eni yng Nghastell Newydd Emlyn, ond symudodd o i Ddowlais i agor y busnes.

O, bore da! Croeso i siop ddillad Emlyn Davies. Shwt chi heddi? Be chi moyn prynu? Um, mae dy fi gwlan, um, crysau brethyn Cymreig. O, wyneb newydd sydd ddim yn gyfarwydd da. O Gwen! Chi yw Gwen o, o Blaen Waun, Gorllewin Cymru, sydd wedi dod i Ddaulais i edrych ar ôl a helpu babi uh, Elizabeth? O oh, ie, yeah, Gwen! Mae fe mor neis i cwrdd â chi. O'n i fôr falch i glywed bod babi William wedi cyrraedd. A dyma amser da, dwi newydd wedi cael llythyr o fy ffrind Mary yn Blaen Waun. Dyna cyd-ddigwyddiad ein bod y ddwy ohonom ni yn ffrindiau 'da Mary. Mae'n danfon ei chariad. O, os gosodwch fi, gwydwch. Dwi'n anghofio fy manners. Enw fi yw Miriam Owen, neu fel mae pawb yn gweud rhwng ffor hyn, Minnie, a fi yw perchenwraig siop ddillad Emlyn Davies yma yn Dowlais. Ganodd fy nhad Emlyn Davies yng Nghastell Newydd Emlyn, dim yn bell o Blaen Waun. Wel, dath e yma i weitho, a wedyn agorodd y siop yma yn 1898. A dyma ni, 45 mlynedd wedyn, yng nghanol rhyfel byd arall yn 1943. Nes i cymryd drosodd y busnes pan marwodd fy nhad ychydig o flynyddoedd yn ôl. Yn efe fy nhad, oedd llawer o bobl yn ddod i Ddewlais i weithio yn y pyllau glo a'r a'r gweithdy haearn hefyd. Oedd yn rili fishy. A ch'mod beth? Yym, o'n i'n gwerthu lot o brethyn Cymreig a crys- crysau Cymreig. Wel, maen nhw'n rili boblogaidd, chi'n weld, achos maen nhw'n dda i'r gweithwyr sy'n gweithio lawr y pyllau glo a'r gweithiau haearn. O ble mae'r brethyn yn dod o? O, na i gweithio chi, Gwen. O'r Cambrian Mills yn Dryfach Felindre. Yn agos i ble gath fy nhad ei eni, a dim yn bell o Blaenwaun. So mae Mary'n sôn am byti ei mab, John. Mae fe'n un yr hugain. Ac mae fe'n y fyddin. Mae'n becso eisiau gymyn y byti John. Ond mae mor falch o fyn ymladd dros y brenin a'i gwlad. O, oh, ar, ar befin, boys. Mae nhw'n gweithio lawr y pyllau glo. Mae nhw'n greu job yn wych hefyd. A mae Mary'n sôn amdani o'i fac yw i, Tommy. Mae fe'n dod o Linden. Wyt ti 'di cylddo fe? Oh gosh, nath hi gweud am y tro cynta nath Tommy gweld Ieir. Na? Gafodd e'r ofn fwyaf. Chimod, oedd e byth 'di gweld Ieir o'r blaen. Na, ond nawr mae fe 'di setlo mewn a mae fe'n gyfarwydd â'r Ieir a wedi enwi nhw gyd hefyd. Wel, treni yr efaciwîs. Maen nhw'n chwifio i'r hwyl fawr i mame nhw ar yr orsaf. Mae Mary'n gweud bod lot o nhw'n gweld yn anodd setlo. Wel, mae'r Cymraeg, mae'r iaith, dyn nhw ddim yn siarad y iaith, ond mae lot o nhw'n dysgu Cymraeg nawr. Mae dy fi fac yw i o'r enw Evelyn, mae hi'n dod o Kent. Wel, mae hi'n un o'r oedran na ferch i, Joan, mae, mae hi'n 16, a mae fy mab Alan, mae fe'n 13. Yn ffodus iawn, ma nhw'n dod o mlaen yn rili dda. Wel, sim raid i nhw becso amdano'r bomiau, dim rili, yn yr cefn gwlad. A ni 'di bod yn lwcus fan hyn hefyd. Dwi'n cofio'r amser 'na, nôl yn 1941 a'r blitz Caerdydd a Abertawe. Collodd llawer o bobl eu bywydau, bywoliaeth a tai hefyd. Roedd ffrind Mister Evans o'r siop lysiau, wel, oedd e'n gweithio fel wileidydd yn storfa tanwydd, a ch'mod beth? Nath e defnyddio het fe i symud bom tân off top tanc petrol. Wel, arbedwyd y tanc petrol, yn anffodus nath e losgi ddwylo, o, a marw'r Pawb yn neud eu eu ran i helpu yn ymgyrch y rhyfel. A wedyn, pidwch ymhofio amdano Sarjant Glyn Griffiths, fe yw cefndir Mister Griffiths sy'n byw ar Stryd Alma. Wel, oedd e'n arwr yn y Battle of Britain, a nath e ennill medel hefyd. A beth wyt ti'n meddwl o'r blackout de, Gwen? Mae'r wardeiniaid ARPs wastad ar y lookout. Maen nhw'n gweiddi, put that light out! Wel, mae rhaid i ni gyd wneud yng nghorau i, i stopo'r bomio. Wel, ar nodyn bach mi llawen, Gwen, mae Mary'n gweud bod um, un o'r melinnau gwag cilwendeg, wel, mae'r um, Americanwyr ar yno, y GIs, maen nhw'n defnyddio fe fel barracks. A maen nhw'n rhoi chocolates mas i'r plant leol. O, dyna hyfryd. A ti'n gwybod beth? Dwi meri ddim yn sôn, ond fi'n clywed o cefnwyr fi sy'n byw yn Castell Newydd Emlyn, maen nhw'n gweud bod carcharorion Eidalaidd yna, maen nhw'n gweithio ar y ffermydd yn leol hefyd. O, a wedyn mae Meri'n gweud yn biti'r dogni, a bod hi wedi cael llond bola o jyst gael un wy, a bod e ddim yn digon. O, Fel bod hi'n gallu gweud na! Mae hi'n byw yn y wlad. Mae'r ffermydd rownd hi, mae hi'n ffrindiau 'da'r ffermwyr, mae'n gael mwy o cig, llath, a hefyd ma' mae hi'n cadw ieir. Wel fan hyn, ni'n dibynnu yn yn fwyaf o'r o'r ddogni gan y Llywodraeth. tri pint o llath, ham, dim ond, o, oh, gallu ni mynd yn blaen. Mae'n rili really anodd, ond mae rhaid i ni wneud yn gore. Oh, ond mae pobl rhwng fan hyn, wel, maen nhw'n digo, they're digging for victory, chi'n modd, ac yn plannu llysiau yn yr ardd gefn. O, oh, bydde Potato Pete a Dr Carrot yn brod iawn ohonyn nhw. O, falle wna i trial gwrando i'r wireless i'r kitchen front i gwrando os mae mwy o researche. Wyt ti'n gwybod o unrhyw researche? Ydych chi'n gweld y pamffled yma, Make Do and Mend? Oedd, oedd Mary'n gweud bod hi wedi dechrau creu pâr o trowsus i bleddyn bach sy'n byw drws nesaf mas o hen sgyrd. Mae'n wych beth gallwch chi wneud mas o hen jwmper neu hen sgert. A chimod, mae'r Mary'n sôn ambiti i'r fyddin tîn. Nathoch chi byth cwrdd â un o'r, o'r merched? Maen nhw'n gwisgo hete, trowsus hir a siwmper gwyrdd. O'n i lawr um, yn aros dyn wncl hi, lawr yn y gorllewin. Dwi'n cofio, o, oh, o'n i wedi cael digon ar ôl o'r wythnos o gweith, yn gwisgo overalls fi yn y mwd. Ond na ni, mae'r menywod yn gwneud ei, ei gorau i helpu'r ymdrech. Fel wnaethon ni yn yr rhyfel mawr. Chymod, yn y rhyfel mawr, o'n i arfer bod yn ysgol yna, Aberhonddu, a wedyn des i nôl i, i helpu yn y siop fy nhad. Oedd y bechgyn i gyd mas yn, uh, yn ymladd. A wedyn oedd Mary, wel oedd hi'n gweithio mewn um, ffactri arfe. A wyt ti'n gwybod, mae ffactri arfe e, yn agos i fnyn yn hirwain. Ond, ond dylwn ni ddim gweud mwy. Careless talk, cost lives.